Croeso i'r dro swyddogol ar gyfer Gemau Ewrop lle dan ni'n mynd i benderfynu unwaith ac am byth pa wledydd mae bob ysgol yn gael. Um, da ni'n mynd i'n syth mewn iddi, mae gen i restr o'r ysgolion yma yma, ac yn y bocs, yn y pot yma, mae enw bob gwlad sy'n cymryd rhan yn yr Euros blwyddyn yma. Um, da ni'n dal chi'n ôl, mae ni'n syth mewn iddi. Mae Fiona efo fi wrth gwrs yn helpu i gadw cofnod o'r ysgolion, a mae Phil yn dal y camera Gobeithio yn llonydd drwy hyn i gyd. Felly, da ni'n deall gychwyn efo Ysgol Glan Adda. Chi di'r cynta. A da chi wedi cael Gweriniaeth Iwerddon. Dyna beth da chi wedi cael. Mae Gweriniaeth Iwerddon yn 26 gwlad gorau yn y byd yn ôl FIFA. Dyna beth nhw'n dweud. Dwi'n cytuno, ond da ni. Ysgol Tal y Sarn. O. Gwlad Pwyl. Dyna be di'ch gwlad chi, mae Gwlad Pwyl, os da ni'n sbio yn yma, ddim cweit mor dda ag Gwlad yr Eddwad, 27 yn y byd ydyn nhw, mae'n wych yn anffodus. Ond Ysgol Llanrug, da chi wedi cael Rwmania. Ysgol Llanrug, Rwmania. Ysgol Dolbadarn, mae Ysgol Dolbadarn un o'r ysgolion uh, sy'n gyrru dau dîm at ni. Ych tîm cyntaf chi, tîm rhif un, os da chi wedi penderfynu barod, ydy Gwlad yr Ia. Wan, bach o sialens i chi Dolbadarn tîm un, mae Gwlad yr Ia ydy'r trydydd tîm gweitha yn y gystadleuaeth yn ôl FIFA. Dwi'n mynd dweud yn byd, ond yn ôl FIFA, ac yr ail dîm o Ysgol Dolbadarn, O, Gwlad Belg. Wan, oedd y Gwlad yr Iâ ydy'r trydydd tîm dwytha. Yn ôl FIFA, Gwlad Belg ydy'r tîm gorau yn y gystadleuaeth. Felly, da ni'n disgwyl lot gyda chi gofod am tîm dau. Ysgol Pen y Bryn, ysgol arall sydd yn rhoi dau dîm i'r gystadleuaeth. Y tîm cynta, maen nhw'n gael, ydy Croasia. Chwaraewyr da iawn o Croasia. Ac yr ail dîm i Ysgol Pen y Bryn, Portiwgal, efo Cristiano Ronaldo, a maen nhw hefyd yn y pedwerydd tîm gorau yn y gystadleuaeth yn ôl FIFA. Ysgol y Felin Heli, da chi yn gyrru un tîm i ni, a da chi, Ffrainc. Y tîm sydd yn gwneud y gystadleuaeth, maen nhw yn ôl hwn, ond mae'n dweud, lle mae, lle dyn ni'n rheswr? Deuddegfad o'n nhw'n ddeud ydy Ffrainc, sydd ddim yn dda iawn, ond nathon nhw'm chwarae lot o gemau blwyddyn dwytha, a dyna pam. Ond Ffrainc wrth gwrs, y wlad lle mae hyn i gyd yn digwydd, a maen nhw, dwi'n meddwl bod gennyn nhw dîm gwych. Ond dyna chi, Ysgol Efeli Eli, Ysgol Santes Helen yn Gaernarfon. Da chi. Sweden. Ibrahimovic yn chwarae iddyn nhw, ond ges i sioc, mae Sweden yn ôl sôn ydy'r gweitha ond un yn y gystadleuaeth. Dwi'n meddwl bod hynny'n wir, ond Sweden di'ch tîm chi yn Santes Helen, a Llandwrog, da chi wedi cael Albania. Wan, yn anffodus,

Hwngari. So, Llanllyfni, dych chi'n cael Hwngari, a mae Hwngari yn ddegfed tîm gorau yn y gystadleuaeth. Eto, dim ots o bobl enwog, ond maen nhw'n dîm da iawn. Uh, Llandygai nesa, Ysgol Llandygai. Mae Ysgol Llandygai wedi cael Slovacia. Lle, Ysgol Llandygai, Slovacia, da chi ar yn rhestr i, yma, 21, y pedwerydd gweitha yn y gystadleuaeth, ddim yn gret. Ond, Mae fyny sut ydych chi'n chwarae dy deg, dim yn ôl. Uh, nesa, mae gyda ni ysgol Llan Llechyd. Mae ysgol Llan Llechyd. Swister. Wan, eto, mae Swister bob blwyddyn y ddau. Maen nhw'n wythfed tîm gorau yn y gystadleuaeth yn ôl FIFA. Mae Swister efo tîm da bob blwyddyn. Uh, nesa, y feunol. Mae'r feunol yn gyrru dau dîm i ni. Y tîm cyntaf mae feunol yn gael. ydy Gweriniaeth Siec. Ac yr ail dîm da chi'n gael ydy Lloegr. Rwan, mae Lloegr bob tro ar bapur tîm da iawn, iawn, iawn. Uh, pumed uh, yn y wlad, neu yn y gystadleuaeth, sori, yn ôl FIFA, a hefyd nath nhw, nath nhw gyrra bob un gem wrth fynd i'r gystadleuaeth, so mae gennych chi gyfle da iawn yn fanna, swn i ddweud. Ysgol Tregarth hefyd yn gyrru dau dîm i ni. Tîm cynta Ysgol Tregarth yr Eidal. Un o'n ffefrynnau fi, a dw i'n meddwl un o'r timau gorau sydd yn y gystadleuaeth, ac yr ail dîm dych chi'n gael yn Tregarth ydy Gogledd Iwerddon, fel Cymru, di wneud yn dda iawn, iawn, iawn i gyrraedd y gystadleuaeth. Lle'r Eidal a Gogledd Iwerddon i Tregarth, Ysgol Glan Cegin yn Bangor, dych chi Cymru. Gareth Bale, chi sy'n mynd i gyrraedd gystadleuaeth fach, chi dylia gyrraedd hi de. Glan Cegin, dwi yn cefnogi chi, cefnogi pob ond dwi'n licio Glan Cegin. Bon Newydd, yn y bell iawn o Gaernarfon yma, ers bod Bon Newydd wedi cael Twrci. Bon Newydd, Twrci, tîm da yma na. Ysgol Wei Fawr, ysgol arall sy'n ei dau dîm i ni. Tîm cynta, o, un o'r ffefrynnau, Hwyl fawr yr Almaen, dim esgusoder gyda chi, ma hwnna'n dyn da iawn iawn iawn iawn, ag yr ail dîm dych chi di gael, Rwsia, hefyd yn dîm da iawn. Felly, hwyl fawr fy dau dîm cryf yna. Ysgol y Garnedd wedyn, Sbaen. Yr unig dîm sydd wedi curo fo dwy waith ar ôl ei gilydd, so ma hwnna'n tîm cry iawn, iawn, iawn. Ac yr ysgol ddwytha, wrth gwrs dim wytha, ydy Bod Feurig, Ydych chi wedi cael Ukraine? Felly dyna ni, hwnna di'r dro, pob lwc i bawb, mae rei di gael tîmau da iawn wrth gwrs, rei dim cweit mor dda, ond fel dwi ddweud, diolch mawr am y tîmau sydd ydych chi'n perfformio'r diwrnod sy'n bwysig. Pob lwc.